Weşana zindî dane em pirsek min ji kek kava pirsî bû hêja ez ê wî pirsê dîsa jê pirsim lê ez hinek biguherim bi vî rengê ez kekê kava pirsim ez xwazim kava nemir tu bi sê peyvan pênase bikî heke em bi sê peyvan kava nemir pênase bikin tê ev peyv kîjan bin bi vî rengê em pirsa xwe biguherim Şair wergêr Kurdistanî. Kurdistanî. Peki tu herî zêde ji kîjan kîjan bêtir biya te kawe nemir pênase dike ji wan her sêkan? Cîhanam gerdûnam hemû şiir bi xwe ye, şar. Şar. Ji ber ji ber rîskek heye got ji ber karê min wergeranê ku hinde wergera dikim şariya min cana tê ji bîrkirin lema ez her carê difat dikim. Bereke kafa. Peki pirseke din eşte bikim. Ez qasî şeş heft saral te nas dikim. O tiştê ku min dîtiye û min te nas kiriye. Tu ji bo Kurdan serê xwe gelek diêşînî. Gelo xeyalên te ji bo Kurdan hene ne? Yanî mebesta te bo Kurdan çi? Tu dixwazî çi bidî Kurdan? Esasê xwe de terî gelek kes cem xwe bi şêweyek tarîf dikin dibêje ez ez vî karî dikim ya ji wî karî dikim ev xizmet e ez xizmeta ku dikim ji bo miletê min e cem min min ne bawere ku wisa bê yanî şêra min ne awayek ji awayên ne xizmet e ji bo zimanê kurdî ya jî karê wergerandinê bo nimûne wergerandin xizmet e bo şêran bi xwe Yanî di rastiya xwe de ê min ez wiya wayî ez ne deyndar im ji ji miletê Kurd re. Da ku em danistaneke dirust navbera xwe takekes û miletê xwe de çê bikin. Erê ez dibêjim ev jî yek ji wan xelet têgihiştinan e yanî xelet hatiye têgihiştin. Ez wek nûserekî, wek şiarekî, wek wergêrekî ez çi bikim ewlî ez ji bo cîhana xwe dikim. Lê ew cîhan dawê dawî malê zimanê min e, malê miletê kurd e. Ez duya wayî serê bi kurda re diêşînim, bi hebûna xwe re diêşînim. Ez serê xwe bi hebûna xwe re diêşînim. Ne ser qedera miletê kurd yanî ew ji xwe tiştekî ji serê min mezintir e. Min mafê min nîne ku ez ez hizrekê xwaz berfireh bikim û biryarekê bigrim ya bêjim divê ev wiha be ev wiha be. Peki ez pirsekê din ji te bikim. Niha pirsê min hin caran em bêjin behsa Mêrdînê dike, hin pirsê min hin caran behsa em bêjin siyaseta Kurdan dike. Bi hin caran taybet in. Ji ber wî hin caran bi vî rengî ku pirsa din tu şoq nebî baş dibe. Pirseke din ez ji te bikim. ji bo weşangerên me ji weşanxanên me ez dixwazim tu sê hep pêşniyaz bikî çima çi te karê û te berê hem karê di teorî kiriye te bi weşanxanek ava kirbû teqriban ez miqe bî sal berê bû bi navê bajar ew şiqet tu nivîskarê tu wergerê yanê tu kêm zêde tecrübe te hingî weşangerek heye yani weşangerê me hemû jî ez xwazim tu sê pêşniyazan Zêdetir jî dikarî bikî. Ji bo weşangerê man jî weşanxanê me hebe, ez dixwazim tişt ji wî bigirim. Belê, bi rêzê ez dikarim wiha bêjim avesta. Di rêza duyem de nûbihar û rêza sêyem de jî ku eve pêleke rastî jî bala min zêde li ser wan e weşanxana Wardozê. Wardos yanî di di çarçova dorbenda karekî diyar de bi formateke xweşik karê xwe bi raya min baş dikin. Lê ez vê têbîniyê jî li zêde bikim, vê nîşeyê jî li zêde bikim. Ji bo me Kurdan mal kambaxî ye ku tenê ji bo Bakurê Kurdistanê em bêjin. pirsê berfireh bikin çekî em nikarin behsa bi sedan weşanxana bikin yanî xwezî bi sedan weşanxaneyê me hebûna yek kudî çap dikin weşanxane ne weke rexne an jî weke em bêjin pêşniyaz ez dixwazim wan şte bigirim yani bi vî rengî ne ku min ji kîjan weşanxane biyate serkeftir an nîne bêtir yani weke pêşniyazên te hebin em wan bigirin çêtir e Ji bo cîhana weşangeriyê tu qala Ji bo weşangeriyê Kurdî weşanxaneya Kurdan. Belê ez gelek cara behs dikim cihê aciziyê rastî jî ku cîhana me yî weşangeriyê peywendiyeke dirust navbera xwe û nivîskara wergêra de danaynin yanî û çarçova heyî a berteng heyana jî yani tê de berdewam in didomîn in ev cihê aciziyê ye. Em bêjin pare wergirtin ji ji xwedanên berhema ji bo ku berhemê wa çap bikin. Ev cihê aciziyê rastî jî. Dêt mirov eşkere vê yekê bibêje êdî. û mesela kes qala dayîna telîfê nake. û berhem piranî bi xweşikî nayên çapkirin ji aliyê bêjim kaxiz û berfsazî û rûpesaziyê ve. Em re tişê serekî ne ku derî niha halek daye ku ez dikarim bêjim yanî dikana beko du qalib sabûn. Divê em em dev ji van xisletê xwe berdin êdî. Berhem baş be em ê çap bikin û weşanger jî mecbûr in ji ber ku tercîha wan ew e karekî ji layek ve karekî ticarî baziganî ye wê belav bikin hewl bidin bifroşin û li nivîskara û li xwe vegerînin. Yanî divê ev ev çembera teng bê şikandin. Ez vê eşkere dibêjim di gelek beşên bernama xwe sîwanê de jî dibêjim. Lê mixabin weşanger ji vê yekê ji va gotina aciz in lê eva rastî ye. Belê. Tu mafdarê kekê. Ez pirsek edin ji te bikim. Tu ji kîjan karakterê kawa nemir acizî? Tu cixara dikare bî tu serbestî, tu dixwazî vodka jî vexeyî tu serbestî. Mala te awa, ê min derdê Cixara. mala te awa sabî. Awa tirkekê.

Ji ber gelek kar hene ku ji wan hez dikim û ez ez karekî wexta ku kutar dikim diqedînim ez dest bi du karên din dikim. Lê ez vasana ez pê hesiyame ku rastî jî divêt ez ji wî layê me biçekî xwe biguherînim. Ji ber jiyana min jî zehmettir dike. û dido Bila peyam bigihîjê kesê ku peyama bo min dişînin û ez bi derengî bersivê didim wan. Bila li min negirin li bes halê normal jî peyam peyam zêde bî jî kêm bî jî ez bi derengî bersivê didim. Ji ber ê min rojeva min her cuda yê. Rojeva min her cuda yê. Min negirin û wekî dî jî diyar e platform gelek in riya gelek platforma re gelek peyam tê û were kes xwe aciz dikin ne kes çi zanim dilê xwe dikin hêvîdar im ku bira haya wan jî rewşê hebe yanî di sedemeke dî nîne asê jî ye asê jî ye em çi zanim Xisletê ku ez ez aciz im jê ez zêde cixarê dikşînim. Bes ew xala duyemîn duy warê de hin caran min jî gazind kir ez jî wî bêjim na li ber temaşewana. Lê sankî ev saleke çêtir e zûtir bersivtên. Kekê min pirseke din ez ji te bikim. Ez kurdbûna xelkê meraq dikim. Yani çünkü ez bi vî bawerê de me Kurdên ku bi Kurdî re eleqedar in sedî nod û pêncê wan paşê bûne Kurd. Yani paşê kurdbûna xwe hay bûne. Yani ji malbatê ve heya niha kêm kes hatine. Belkî hin kes hin malbatên wek Bedirxanîyan îhtimal e belkî hatibin. Ji xeynî wan gelek kes paşê Wek min paşê bûne kurd an jî paşê kurd bûne xwe hîs bûne. Ez merak dikim tu kengê ve kurdî? Ez ji qal û bela de kurdim. Niha ez cana ez cana dibêjim lê heta na ev jî şaş hatiye fehm kirin. Niha erê ji sêzdeh saliya xwe pê de ez li kurdiya xwe vegeriyam lê ê min ez ji pêşa diya xwe ketime Heya şeş heft saliya xwe digel ku ez li bajarek wek îdirê bûm nav Ezeriya Ecema Terekema de bûm û kurd gelekî kêm bûn lê cîhana me bi kurdî bû. Lê em bêjin navbirriyekê min kurdiya xwe ji dest da lê bes mesela tedî ew Jêdeka ku tu jê hatî yani a mesela zikmakî ji wî layî ve ez her kurd bûme. Na hene kes cara ne ew dikin ya tenî dibêjin a vay me tiştek pê re zert kir êdî em em baj bajone ser. Ne wisa ye mesela ez her kurd im her kurd bûme. Em tu berê jî kurd bû. Bêguman. Yani bila bila rast pê dirist pê fehm kirin. Yani tiştekî wa pir pir muhim e giring e ku mirov di fatikî bi herkes pê bizanibê. Ew heya şeş heft saliya xwe ez ne kurd bûme cîhana min ne kurdî bûya. Ruhê ne kurd kurd kurd kurdewar bûye. Ez bi har dikim piştî sêzdeh saliya xwe min ê nikaribe ku ez vegerim Vê cîhana berfira a kurdî û kurdbûnê a ku ez tê de me emrekê. Berekekê, divî navbeyên de tu dikarî rtê jî bikî, sankî te hêj li ser Twitterê parve nekiriye, ez ê pirsa din amade bikim,

Rûyê te jî gelek tatiye ji te pê ji me tu gelek yakışıklı bûyî heya te jî hebe. Pirseke din pirsin. Rojekî ez û hevalek tu jî lê nas dike zî navî wî jî pê ji min zam aniha zenî temaşet ke yan nake. Kek Emîn, Emîn Aslan, Rojek ez û yanî teqrîben du hezar û sêzdeh filan bû, min û te me hev nas nedikir wî çaxê, ez xwînarekî kurd bûm bes. Li loqanteya Perayê de tu tim te li wir xwarin dixwar. Wî çaxê ez jî di nav kulîba xwendinê ya Diyarbekir de bûm. Emîn got em biçin xwarin bixwin. Em me çû Perayê em li Perayê rûniştin tu jî hat te jî li wir dixwar. Emîn nîşanê min da got kawa nemir ev e

Bi jiyana min e vê. Me motive dikê. Ez bi xwe demê ku ez ser xebatê me ez her vedixwim. Yani. O, o vexwarin ne, ne tiştek ku ez heramoyî bikim, ez dûrî xwe bibînim. Na, ne wisa ye. Ay di jiyana min bi xwe ye. Eva ji çaxa ku ez li Stenbolê tirî kolejî de dixwand, lîseyê de ji wê hingê ve her wiya wa ye. Herê herê o o o şkovê şkovê mekanîzmayê berê me daya xebatên berfire. Senata da xweş ji bo xebatên tekekê pirseke din eşte pirsim ez bi vî bawerî de me kesên yani heya hejde saliye xwe ew zarokbûna jî ciwanbûn çawa derbas ke bandor li ser siberoja wî kesê jî dike ez zarokbûna te merak dike min heya hejde salî kawe nemir Kawe Nemirê wek anha bû yan Kawe Nemirekî çawa bû yani wek malbatî jî di nav Esas- malbatekî de çawa bû? Ki sa- Sala ku jiyana min tev guherî sêzdeh saliya min e rastî jî yanî peywendiya min gel cîhanê bi- ji binî ve guherî peywendiya minî e, e, ez bêjim e, problematîk e li gel rehmetiyê bavê min û û têgeha malbatê û li gel kurd de e, guherî û ew ew mîladek e bo min. Lê berî wê yanî dibêjim ji roja ku ez ji pêşa diya xwe ketime û heya sêzdeh saliya xwe ez dibêjim nisbet bi gelek zaroka ez di nav cîhana xwe bi xwe de bûm. Yanî çawa ku ez fêrî xwendinê bûm û min zaf dixwend. û ez zêde tevî tevî cîhana zarokan nedibûm ji xwe cîhana min bi xwe hebû û ew zarokatiya ku em nav xwezayê di nav siriştê bi xwe de bûn ez hê jî bêriya wê dikim lê sêzdeh salî pê de êdî ji cîhana xwe derketim ez beşdarî cîhana dereke bûm Tabî ê min ji sê saliyan pê de helwêsteke min jî xwe siyasî, kurdewarî, welatparêzî jî bi min re tam eyan bû, çê bû, qewîm bû. Ez ji wê rojê heya niha jî ez her bi wî awayî me. Lê heta heyzdeh saliyan min gelekî gelekî gelekî bibûre lê zêde bikim heta heyzdeh nozdeh saliyan min gelek baho û zifirtone hebûn jiyana min de. Belê kekim pirseke din ez ji te pirsim lê ez dixwazim vî pirsê hem tu nexeydî a duyem jî e, tu rastî jî bi çarçiweyeke e, çabêjim yanê e, îhtîmale yanê hin raburdîn tenê berê hebin navbeyna hin kesan de an jî hin nû de tu hetena bi du heweçangere şixuliyey yek Belê. lal laleş Qasî panzdeh sal û yek jî ka e, Abdullah Keskîn bi salan e lê hev nas kin lê çend salayên bi hev re dişuxulin û tenê bi çavê weşangerî ez dixwazim tu binêrî yanî wek edîtorek wek em bêjin e, gerînendeyê giştî bi vî çavê ku tu binêrî kîjan bêtir serkefttire bîya te û çima? Ne cihê gumanê ye e, cenabê Abdullah Keskîn. Rastî jî wisa ye. Ji ber tecrûbeya min lîsê de bêguman me gelek tişt dane hev bi. Keda keda min û keda cenabê Şener Ozmen û gelek hevalên din zêde zêde yê. Me çi kiribe jî em bi xwe jê ne poşman in, em ji xwe malê zimanê me yê. Lê Axirî ez hatim ser vê qinyatê ku yanî cenabê Lal Laleş yanî weşangeriya ku me bi hev re wek hevrê û heval dabû ber xwe ji rayê derxist. Yanî belkî ji biryara wan î hev beş bû em dizanim ji ber ku ez û kak Şiner em ne xwediyê lîsê bûn. Me wisa bizaniye me ku hûn jî xwedîn in. Me me me tu me aştine bû. Yanî me me tiştek doza tiştekî jî nekiriye ji xwe. Tedî ême em nifşê nodî exlaqê me e we em em em ji bo zimanê xwe xwe didin ber cercerê ber mirinê û em qala va tişta nakin yanî. Deqekê ez tim. Kerem ki. Tu devam ke. Yanî mirov çawa dikare vê pirsê dirêj bikê yanî ez bi xwe qedrê dostaniya digirim hevaltiya digirim heta min bêjî ez zû bi zû Derî dergeha bi ser kesa û hevalê xwe, dostê xwe di sazî dezgeha de nagirim. Heta ku ji min bê. Heta ku ew min nedin zorê. Lê min cara jî gotiye tiştek dice min carek diqewime. Ez dikarim heman xeletiya bi salan dubare bikim lê wexta ku carekê min got xelas. Temam. Lê min got ne bi çavê ket û kutedayiyan jî tiştên din. Yanî rastî jî aliyê weşangerî ve yanî ku karê xwe serkevtîtir, durustir em bêjin aliyê li gor weşangeriya cîhanê bêhtir tev digere. Bi vî mantiqê ez dixwazim persivî. Ne em bêjin tiştê wê şexsî. Kak kak Evla Keskîn û avesta. Ji roja roj de yî û destpêka lîsê de jî hewldanek piştre hebû lê mixabin Misal nekird. Ez dikarim wiha bêjim. Baş e, lê xwe ez tiştekî din ji te pirsim. Min ev ji Selîm Temû jî pirsîbû. Niha gelek însan ji me dipirsin, ji min dipirsin yanî. Yanî çunke gelek nivîskaran weşangeran em nas dikin, pirsekî ji vî ji min dipirsin. Dibêjin di edebiyata kurdî de sê heb qure hene. Selîm Temû, Abdullah Keskin û Kawa Nemir herî zêde li bo ji bo te dibêjin ji min re yani ê ku em bêjin dizanim ku em hev nas dikin dibin ya çiqas merfekî qure ye bi taybetî ji bo te Abdullah Keskin û Selîm Temo Piştî Selîm Temo pirsî vî pirsî ez xwedî tê jî pirsim yani rastî jî qurebûna te heye yan tune ye yani ê min ez Ez bi xwe neşêm bêjim kurreme ne kurreme lê ev ê ku ya wayî tespîta tînin problem bi wan ra yê. Yê ku yê ku bikaribê derbarê min de bêje kurre ye esas wê kurretiyê bi xwe dikê. Ji ber di vê rewşê de ez gelek caran dibêjim ya tu kî wê ez dibêjî dawê dawê ez ka wan nemirim. Yani mecbur değilim ku ez bêjim. Yani di jiyana min de nîqaşên vî rengînîn in. Kê qurre, kê zam çi ma mezro destê min de heye. Kê derê dîtinê me bi hev re nexwariye ve nexwariyê û zam çi yani derwîş. Ema edetên gelekî nexweş in nav Kurda de belav bûnê. Yani bir dev vat işte berdin. Yani Ya. bila berhim abi xuynin. Cuma cuma gerek ceren pirsn ez mi yaw ez spasê şeş heft sal nas kim mi tu qurabana wî nedîtiye yani merfekî pir dilnizme tu carî tu kesê wiha em bêjin ji orda nanê re anja artîstî neke normal karê xwe dike û dixwaze xwe ji bo Kurdî pêşîne yani ji xênî min tiştekî nedîtiye û Qurêş jî bi heqî heye çimkî heta niha tiştek ku ez dizanim çend wergerê te bû yani ên ku ne çapbûyî ne bi giştî sankî çil heb çil pîncî heb xebatê te tenê hene ji bo ku te wergerandiye Kurdî ji edebiyata cîhanî yani Bo civatê bêjim yani ji bo karê wergêrekî gelekî normal e bi min de yani ser asta global heta name sed û çar berhem wergerandine Kurdî.

Ez te ji wek însanekî îdealîst nas dizanim ku tu îdealîst î. Însan îdealîst xeyalî wan hin tiştiyan hene. Divê xwezî ez ev vî bikim lê an jî heya ez vî nekim xwe tê canê min nestîne. Ate jî tiştekî bi vî rengê heye an tune yanî heya ez vî nekim ez nemrim baştir e tiştekî tê bi vî rengê heye ku tu parve bikî. Ez karim du mînaka bidim dîsa ji cîhana kar û xebatê min e. Yek piştî Ulysses James Joyce ez dibêjim bila Hî ez dinyayê xweş bim sax bim ez Finnegan's Wake'ê wergerînim. Joyce bi xwe di hevdeh sala de nivîsiye. Hinek wergêra bo zimanên dîtir em bêjin bo nimûne bo zimanê îtalî du wergêra nava sî sala de wergerandiye. Eve yek a dudya jî hêj ez dinyayê sax bim dinyayê xweş bim ez xwazim yani kulyata wergerên hemû berhemên William Shakespeare çapkirî bibînim. Ji xwe me me îsal dest pê kiriye em ê peyderpey her sal çendeka ji wan çap bikin. Parça parça saata yani çil û çar çil û çar berhemên Shakespeare. Berhemên te yên nû her dîn avesê derketin min dîtin saeta wan xweş. Yani rastî jî yani aliyê karên weşangerî ve pir qalîte çêkirine Pir xweş çêkirine mala aveste û mala te hezar carê ave rastî ca ez gelek gelek serbilindim ku bi vî qalîteyê û yani bi vî bergê û mîzanpa jî ew jî mukemmel çêkiriye şaş nebim kek şener özmen çêkiriye super çêkiriye yani mala we hemûyan ava Pirseke din ez te bikim. Serîvena te ya pirtûka yekem ez meraq dikim. Yani pirtûka te yekem kengê te çap kir, kengî derket. Wî serîvena te bikarin ek behs bike di nav deqeyekî de ez kêfxweş bim. Bi kurtî wiha ye, yanî berhema min çap kirî a pêşîn werger e, Gildamê Şûçen mîtosên din. û sala du hezarî çap bû. Min bi wergerê dest bi çapkirina xebatên xwe berhemên xwe kir. Lê yanî kitêba min şêra pêşîna ewil lê Serpak Firoş xwe navbera hezar nesin nod û şeşa du hezar sîya de hatiye nivîsîn du hezar sîya de çap bûye. Min dikaribû sala nod û heşt nod û niha jî serpakfor çap bikira wisa min dest bi çapkirina berhemên xwe bi xwe bikira. Baş e ku min wisa nekiriye û ez ji wî layê ve ez gelekî bên fire me bêhna xwe lê fire dikim û du hezar sîya de çap bû. Lê min bi wergerê dest bi çapkirina xebatê xwe kir ku ev jî gelekî normal e ji bo min. Yanî bîst û yek sal berê. Bîst û yek sal derê. Peki ez pirseke din ji te bipirsim. Tiştê ku bala min dikêşe gelek nivîskarê me, gelek weşangerê me tevayê ezeb in an jî bi gotineke din mêrebîn in. Çima? Çav li min kirên çav li jiyana min kirên û çav berdan jiyana min lewm e. Ji ber ku ez wexta li welêt bûm Hevserên gelek hevalên di cîhana me yî edebiyatê de ez duya wê tawanbar dikirin. Digotin ji xwe yanî ê min zanî ez jiyana min eşkere ez deqirûm ez dibêjim yanî dibêjin jiyana kawa wiha ye û kawa te sêr li wa dike ew jî ji xwe nayên mala xwe û axirî jî zewaca me xera dibê. Lê ji bo nûser û şair e ez bihar dikim jiyana zewacê hinde baş e. Yanî mêrebîn bin çêtir ê, jinebî bin çêtir ê. Bi kar bin bêhtir di nav cîhana xwe edebiyatê de bilivin, bêhtir wê berhemdar bin. Yanî malbat, malbat bûn tiştekî fermî ye, resmî ye, ofîsyal e yanî kêfa qet jêr ne. Derdorê min jî ez dinirim. Gelekî wan bi wî rengî ne ez miyav çima ne zewcin an çima ev berdidin yanê min ku tecrübeya te jî belkî di vî warê de heye wek min min ku belkî tu bêhtir xwedî tecrübe bî di vî meselê de ji ber min ku ez ez vî pirsî ji te bipirsim pirsa din ji kekê xwe bipirsim gelek berhemên te ne li ser dihanin Kîjan berhema te li ber dilê te herî ezîz e? Yanê ya dema derkes ez xwe kêfxweş bûm ya çixwaz şanazim ji vî berhema xwe berhemekî te bi vî rengî heye an jî kîjan e? Hemen bêguman Serpakfiroş wek mekanîzmayeke poetîk şiirê yan teşebiseke berfireh e, li ber lê min wê her ezîz be. Yani esasê şengistên şêran bi xwe bi serpixfiroşê hatiye danîn û kitêbê min din ji xwe her bêjim wek dirêjepêdan in ya jî dûmayikên serpixfiroşê ne yan wek zincîreyekê berdewam in lê soneyên sevda ser ku sal salî wê belê hat çapkirin ji aliyê Avestayê ve ew jî Kitêba min yek pare ku ez gelkî yanî dilniya me, gelkî jê razî me û ez dibêjim eger ku sibê ez bimrim nav berhemên bi xwe wê sefakfiroş û soneyên sevdaser wê her bimînin yanî. Ê din nemînî jî nexeme. Belê. Peki te behsa mirinê kir ez vî jî te pirsim. Heke rojekî em ne em bêjin xwedê neke. Kawa nemir dema mir Li ser Tirbayê dixwaze em tiştekî bikin yani tiştekî wî xestekî mesela ez carnan ji hevalê xwe dost xwe dibêjim ez dema ez bimrim li min berin gund veşêrin cî ku ez bûme ez dixwazim biçim li wir min veşêrin û li ser tirba min jî li ser kêla min jî ji kerema xwe tirkî tiştek nenivîs. Mesela tiştekî wiha xeyal dikim carna yan hevalê xwe de ate tiştekî bi rengê yan heyan tunê. Ew nivîsa ku ser mêjin kêla gora William Butler Yeats kolane gelek kêfam jê re tê. Min ew jî ji xwe wergerandibû dê nav wergerên ji Yeats de heye. Tiştekî wiha bi qasî bi tê bîra min. Dibû Lo Suwaro yê ku hatiye di vira Derbas dibe diçe. Raweste û silavek bide. Yanî xwestek bêje ez li vir im Yeats Yeatsê gewre li vir e û xwe dibêje. Tiştek bi vî rengî heta ez dêm belkî ez yanî wê kurte şîra ya jî kurte nivîsa Yeats bidim nivîsandin ser kêla gora xwe. Lê min bi xwe tiştek nivîsiye esa zûram nivîsiye nizam li ku ye. Ew jî nayê bîra min rastî jî min amade kiriye. Min amade kiriye.

Roja roj de yanî belkî wê hêngê berhemên Kurdî ê çap dibûn li Bakur û ê li derve çap dû me nikaribû bi hêsanê xwe bigihanda wan. Lê li Bakur kêm bûn min her tişt dixwand. Lê mala we weşanger ava û pirtûka Kurdî û lezgîn kitêbçiyan û lênûs kitêb ne her kes baş jî belav dike berhem jî zêde ne. Ev e heft heşt salên vê axirî ye ku ez hildibijêrim rastî jî bêhtir ez ji xwe ji cîhana şêra kurdî çi hebe haya min jê heye yanî ê ciwan bila haya wan jê hebe ez ez bi hemî wan hemîya dixwînim bi dest dixim û bêguman va salê dawî ez romanay zêde dixwînim lê bi kurdî êdî hildibijêrim yanî nizam rêjeya wan çi ye bêhtir roman şêr bes ez bawer dikim ez bêhtir şêra dixwînim her çi hebê û şerê ku ji wan hez dikim û romanîstên ku ji wan hez dikim çîrokîstên ku ji wan hez dikim gelek in rastî jî gelek in yanî xwedê wan zêde ke û xwedê wan ser serê me kêm neke çavek seriyan e lê ku ez dava bidim nizam yanî gelek navek ji me re bêje baş dibe kesên temaşe bikin îhtîmale belkî bi saya te meraq bike û wê pirtûkê bixwîne an ji wê kesî wê kesî bixwîne Yani cihana şiirê ez bînim. E, ne ne romanusên kurt. Romanusên kurt. E, yani cemê ne ez bere rastî ez bi dil û can dibêjim e, ji bo ku herkes navê cenabî wî dide. Bextiyar Alî. Bextiyar Alî yani hetmen divêt berhemî hemû bêne xwendin. Romanistê me hêja gelekin mala wan ava yani ez hemiye jî hez dikim rastî gelekin e. Belê kekê hevalên ku dixwazin pirsan pirsin dikarin li vir binivîsin ez ê çendek şûnda wan jî temaşe bikim pirsî min hêdî diqedin. Te got berê çi hebû me dixwend tişteka te bîra min Çend roj berê ez û kek Sîdar em Sîdar jîr me hev dît wî jî behsa tiştekî wa kir ku ya anha dibêjin tu kîjan dixwînî kîjan naxwînî ku wextê me de ku deh panzdeh sal berê ku me çi dît me dixwend çku tunebû ku me çi dît me dixwend me nedibe ev helbest ev roman e me her tişt dixwend ji ber wî ez heq didim we lê anha di edebiyata kurdî de ji helbestê bigire ji romanê bigire yên tewrî jî hêdî hêdî çap dibin kitêb zêde dibin. Barke bibûre hende zêde ne ku yanî mixstiye dorê bi qasî sa sal nîvekê yanî plana min xwendinê kitêb cem hene ê vê taliyê jî hatin yanî. Belê. Pirseke din tu bi Helbestvanên ciwan re têkîldar e. Gelekî wan bi te re têkîldar in, tu alîkariya wan dikî, edîtoriya wan dikî. Ez dixwazim tu sê kesên ciwan ê ku hêvî te ji bo siberojên wan, siberojên edebiyata Kurdî hene, tu sê kesên ciwan navê wan bibêjî, helbestvan. Ez ê kêfxweş bim. Belkî bi wan jî silavdayînek be. Belê belê ji nifşê ji nifşê nû rastî jî ê min ez qedrê wan zêde digirim gelek in. Bila ê ê din dilê xwe negirin ji ber ku hemî ji we kev in lê we madem tu dibêjî ez bi te re nakim bazarî. Sê nava Rizgar Elegez ji ber yanî parzemîna şêra wî rastî jî gelek gelek berfireh e.

nav xwendinê min de belê ji ber ez bi xwe wek parzemînekî lê dinêrim lê helbet wiha niha em bêjin ji ji Kurdiya xarû jêr tedî kak Osman Mehmed gelek tişî anîn li li kurmancî em ji guncandin niha roja min de ew hin ez ê wan bixwînim bişra kes nezanî ez niha van roj ez gelekî meraq dikim yanî lê Fatma Savcî nav hemiya de

Suat Baran şiarekî tekmîl e rastî jî yani gelekî gelekî kêfan bî rahat û niha tabi ez ê bêhtir bêhtir dubare bixwînim ku ez hizra xwe ser şiêra wî bikim. Belê pekî pirseke din ez ji te bikim. Tu însanekî pir hestiyar î. Ji hestiyar nebî nikarî helbestan binivîsî. Tu emrê xwe de heya niha qet aşiq bûyî yan nebûyî? Careke. Careke. Careke. Erê, hev careke. Ew xwe jî dizane. Nav nemî me. Tamam, tu careke aşiq bûyî, ew jî xwe dizane. Ya me di şiiran bi xwe de yanî heyî yanî ji xwe diyar e eger rastî wî çavî berê xwe bi di wa medna dê bibîn. Kitêbekî te heye ku bandor li ser aşiqbûnê te bûyen, li ser wî ew kitêb te afirandî, tiştekî bi vî rengî an jî helbest henin yan tune ne? Di kitêbê min gişa de hene. Min nav wan hemûyan raxistine û soneyên ser bi ser de ji xwe sî navê şerê min nayên bîra min e. Ew beşa kiramên kiramên bendewariyê sî sone. Belê. Yani wek wek çemeson e bêjin tenê diyarî kesek ne yani. Yani şu an min metna bi xwe de her tişt heye ku wî çavî lê bidin yani em her dibêjin naxwîn naxwîn divê bixwînin yani. Belki ki pirsa min pirsa min a dawî bo te pirsa min dawî sabît e şu an belki tu jî dizanî ez

Min ji xwe her tişt kiriye û çend xeyalên min hene min behsa wan kir ez dê bikim yanî ku eblên min têra wê yekê bikî lê xeyala jiyana me wa rastî jî têgeha mal û xanî ji bo min gelekî gelekî girîng e li kurdistanê xaniyek min hebe ana belkî gelek kes nal cem xwe pê bikenin lê Yani ji dilê dile yani xeyala min ev e. Yani yan li Mêrdîn ya li li Diyarbekir xaniyek me hebe û tercîh hemîş xaniyekî kevin. Ji ber mesela starbûnê e, tiştekî rastî jiyanî ye. E, Ev e. Ya na ez bi xwe di her halî de li jêr her şert û mercî re min xebat ax kiriye. Tirsa min ji wê yekê nîne. Lê ê min ez dixwazim xaniyek me hebe û hemû berhemên jiyana min, arşîva min, kitêbxana min î mezin ku belav bûye hemû bêne ser hev û li wir di xizmeta ciwana nifşa de bin û bi sedan sala bimîne. Ev jî tabî girêdayî desthilata Kurda bi xwe ye. Belê. Li vir di cihên şîrove de ez bînim gelek kes pirtûkên te ji hev re dişênin wek diyarî yani sohbetek ecêb li wir jî çêbûye. Du pirs hene yek dibêje kawa nemir didî karên wergêr gelek dike çima ferengek kurdî îngilîzî amade nake heve ez dixwazim çap bikim ger avesta neke pirsek ev e. Belê ez bersivê bidim. Belê belê. Yanî vay îsal pê re yanî bêjim va dibe sî sal e ku belkî bîst sal bîst pênc sal e ku avayî profesyonel ez bêjim karê wergerê dikim di ber re jî ji xwe ez ferhenga xwe amade dikim yanî hetmen rojekê dê bê ser hev û êdî kê xwe bide ber tiştekî gelekî berfireh e dê bê çapkirin ew ew yek ji wan kare ku min daye ber xwe yek deynê stûyê min e ku divê ez bikim bo mesuliyete ku me pirsiyar divê ez bikim ez ê bikim jî Înşala kekî pirseke din dibêjin kengê tê kawa nemir vegere welat me bêriya wî kiriye. Ez ez bêriya her kesî dikim bêriya welê dikim û ez ê bahata me berî berî rewşa pandemiyê lê ez li bendê me ku em ew Mesela normal her çi be, nizanin êdî ku em vegerin halê normal, yanî ez dikarim sibê jî bêm. Bes ez li benda wê me, ez naxwazim ku bi rastî jî ez xwe têxim metirsiyê û bila ev mesele ji holê rabe ez ê bêm ji xwe nêzîk. Belê kekê. Derbarê Feqî Huseyîn Samic tiştekî heye? Feqî Huseyîn Samic hûn bevra şixulîne yan neşixulîne? Bi ez gelek caran jî min gotê heyana min nivîsiyê jî di nav nifşê wî de ya nifşê berî me mezinê me apê Musa Anter hezar rahmet lê be netê de êdik hemyar ez şixulî me û rahmetiyê mamê Feqîsên Saliçî ji xwe Qasî pênc şeş sala min edîtorya wî kir. Sereknivîs nivîskarê me bû ê jiyana rewşenê. Yanî bi hezaran çîrok ya jî anekdot derbarê wî de hene. Wê bi xwe ji me re gotine. Gelo tiştî min hildana binê qeftê nivîsîne. Roj bê ez dixwazim wan jî çap bikim. Yanî Mamê Feqî û nifşê wî rastî jî gelek gelek gewre û enteresan bûn. Belkekî pirsên me qediyan em gotina te dawî bigirin. Em ê kêfxweş bin. Hebe derbarê Kurdan û derbarê xwe de gotina te dawî û ji bo temaşevanê me me em ê kêfxweş bin. Belê ê min ez her pêşniyarê tînim Kurd divê li pey bin ku civakeke vekirî û û û ser asasê hiqûqê avabûyî yan doza wê yekê bikin. û di do ez di bextê ve de me propaganda zimanê kurdî ji hev re nekir zimanê kurdî bi hev bidin hezkirin û bila armanca me serekî ew bi ku em bikaribin sazî dezgehê xwe va bikin pîlan nexşeke me netawî hebe derbarê wê de zimanê me bîya way nayê rizgarkirin û em dev ji ezberê xwe berdin û û taybetî jî ez dibêjim yani ji ber ku Romeo Juliet çap bû vayî Selcem Sone jî çap bû çapa nû û Macbeth jî di çapê de ye niha li pey hev derdikerin lê Romeo Juliet û dikare her kes dikare diyarî hevdu bike û ji pirtûka kurdî komê bikire em dê jî em dê jî paşê komîsyona xwe ji pirtûka kurdî wergirin. Ji xwe Roma û Jûlîet gelek hate firotin. Ez divim dîsal bikeve di nav rêjeya pirtûkên Kurdî yên du hezar û bîst û yekan de di nav îstatîstîkan wisa texmîn dikim. Keka we ji gelek spas dikim. Bi se tenê îro rêyînga me zêde bû. Hinek rêyînga me zêde bû, şopîner şopîner zêde bûn û gelek ên temaşe kirin sanki yên li gor bernameyên din zêdetir bûm gelek. Piştî ku bername qediya min bêhtir bibînin lê anha tiştê ku ez dibînim reytinga me hinek zêde bû serte. Gelek spas mala te ava, mala hevalên ku yên ku temaşe kirine mala wan jî hezar cara be. Bimîne bi xêr û xweşî de. İnşallah me her zêde dibînin. Nêzîka me hevde bibînin. Saeta pirtûka kurdiyê ku xweş hevalên wê derê yarmetî dane te û hemî kesê ku berêv dane temaşe kirine mala wan ava û bextewar bin hêviya min tenê ew e bila Kurdistan azad be. İnşallah kekê. Bimîne di xêr û xweşî de. Hevalno em hatin dawiya bernameya xwe. Spas ku we em temaşe kirine. Bi hêviya bernameyeke din înşallah dîsa em ê werin pêşberê we. Bi miyan xêr û xweşî de şewa hem bîne xweş. Şev xweş ser çavê. Şev xweş.